Indiki çykyşymyz doktor, professor doktor Ýusup Azmun. Ýusup agany kän aramyzda tanaýan, tanamaýan barmy bilemok, tanamaýan bolsaňyz tanyşyň. Biziň ýaşulymyz, we dünýä tanymal edebiýatçy alym. Ýusup aga doktorantura dissertasiýasyny Magtymguly diwanynyň dili barada ýazyp goran. Türkmen dili we edebiýaty barada sanardan köp makalasy we kitaby bar. Intägem şo makalalaryň we kitaplaryň üstünde işläp ýör özi. Oksford Oksford uniwersitetinde türkmen dilini öwreden Ýusup aga Magtymgulynyň goşgularyny ilkinji bolup iňlis diline terjime eden alym, Türkmenistanyň Magtymguly baýragynyň laurýaty we Türkmenistanyň Gaýrat medaly bilen sylaglanan ýaşulymyz, magtymgulyşynas doktor Ýusup Azmun. Mundan daşaram, Türkmenistandaky, bilýän bolsaňyz, Dünýä türkmenleri guramasy bar. Şo Dünýä türkmenleri guramasynyň hem gurujy agzalaryndan. Geçen ýyl Magtymgulynyň üç ýüz ýyllyk ýubileýi bellenip geçildi. Gynansagam Ýusup aga saglyk sebäpli gatnaşyp bilmedi. Ýöne Magtymguly barada kelam agyz söz aýtmaly biri bar bolsa, meň öz pikirim Ýusup aga. Ýusup aga bu gün segsen bäş ýaşynda. Ýaşyňyz uzyn bolsun Ýusup aga we sahna siziňki. Ýusup aganyň temasy, Magtymgulynyň adynyň gelip çykyşy we poeziýasyna degişli bolmadyk goşgular.
Gaýgyly doganlar, bu gün Magtymguly barada aýdyljak söz köp, hemmesini aýtmak mümkin däl. Indi gysgaça käbir meseleleri, Magtymguly bilen baglanyşykly meseleleri. Şu Magtymgulyň adynyň gelip çykyşy we adynyň ulanylyşy nireden çykdy, çykýandygy we hiç kim pikir etmeýär o barada. Magtym sözi mahdum arapça özüne hyzmat edilen diýmek. Uly türkmenlerde arapçadan geçýär, arapçada abd, Abdulla, Abdulweli, Abdul, o da gul diýmek, bende diýmek. Şoňa meňzedip, Magtym guly, Magtymyň guly anlamda. Bu Magtym nireden gelýär? Şunda gadym edebiýatda Baýezit Bestami diýip biri bar. Bu pirleriň piri, aryplaryň arypy, iň uly. Hatda Hazreti Muhammet bilen deňeşdirilen bir şahsyýet. Şol Bestamda ýaşaýar. Bestam türkmenleriň oturan ýerinden örän uzak ýerde. ýerler köp uzak ýer. Bir dört-bäş ýüz kilometr bar. Şo taýda ýaşaýar. Bu on sek dokuzynjy asyr, sekiz ýüz otuzlarda doglupdyr. Şo taýlarda doglan bolmak mümkin. Onuň şo taýda mazary bar. Sapak beren medresesi bar. Indi şol müritleri şu taýda dowam etdir. Bu neme geň zat muny iranlylar pars diýip ne bilýär, iran diýip ne bilýär. Soňra Attar, şeýh Feriduddin Attaryň Tezkiratül Ewliýa diýip bir kitaby bar. Şu sada ewliýalaň hakynda biografiýasyny ýazýar. Şonda ýaňky Baýezid Bestami Men diýä ýetmiş ýaşynda bir türkmen diýä, ýagny şu sözüni aýdýar, türkmen diýä, çölden gelýän diýä, owal Taňry Taňry diýädim, indi Alla Alla diýmäni öwrenýän diýä, şon ýaly. Şol ýerden şo Bistamdan On dördünji asyryň soňlarynda, on bäşinji asyryň başlarynda bir topar türkmenler şo taýdan gelip Gerkeze gelýärler. Gerkeze ýerleşýär, ol Sumbaryň gyrasynda suwly ýerde ýerleşýärler. Şolaň başyndaky adama Mahdum, Mahdumy agzam diýýär, uly Mahdum, özüne hyzmat edilýäniň iň ulusy diýip neme edilýär. Soňra bu ölenden soňra elbetde mukaddes bir şahsyýete öwrülýär we şonuň mazary häzirlerde mawzoleýum, ony Mesjidi Aksada mawzoleýum düzeldýärler, kiçeňräk bir ýer. Gördüm men şo taýda, ýöne gaty hiç bakmaýarlar, seretmeýärler. Gyzykly bir zat şo taýda, şoň mawzoleýumyň içinde diwarlara Biz türkmenleri ýeke-ýekeden gyryp aýrarys diýip bir neme ýaly bar, ýazgy bar pars dilinde. Owadan hat bilen ýazylypdyr. O-da şol Setdar han bilen urşanlarynda şolar ýeňilip gidipdirler-de, hatda şolaň topuny elinden alypdyr Setdar han. Şu top hatda Gökdepe urşunda ýekeje türkmenleriň topydyr, şo taýdan gelýär. Şonda indi bir mukaddes ýer bolansoň, Magtymgulyň atasy Magtymguly Ýonaçy. Magtymgula şoň ady berilýär. Magtymguly Ýonaçy bir müň ýedi ýüz ýigriminji ýylda, bir rowaýata görä-de bir müň ýedi ýüz ýigrimi ikinji ýylda dogulýar. Onuň şonuň üçin indi ondan soňra bir haçan bir erkek çaga dogulsa, şonu şoňa Magtymguly ady beriljek. Indi şony Türkmenistanda döwlet bir müň ýedi ýüz ýigrimi dördünji ýyl diýip kabul etdi. Ýöne ýigrimi dördünji ýyl-da bolup biler, ýigrimi üçünji ýyl-da bolup biler, belli däl. Başga bir rowaýata görä, işte bir Magtymguly bir söweşe gidipdir. Şo wagtlar ýigrimi dört ýaşynda eken. Ol söweş-de bir müň ýedi ýüz elli ikide boldy. Oňa görä, bi oň doglan ýyly bir müň bir müň ýedi ýüz ýigrimi sekiz bolmaly diýip habar edilýär. Ýa bir müň ýedi ýüz ýigrimi sekiz bolsa-da, Sekiz ýyllap garaşan ýaly bolýar-da. Ondan Magtymgulyň nemesi. Şonuň üçin ýigrimi dördi kabul etdiler. Hä, ýene bir neme bar, gürrüň bar. Alynorman ahun, Çaky diýip bir dogany bar, şoň neslinden gelýän Alynorman ahun. Tötänden meň kakamyň-da mugallymy bolupdyr. Kakam-da ol Buharada okup, Buharadan gaçyp çykyp, soňra türkmen mugallymlardan sapak alypdyr. Ise nimeden, Anowran ahun şolaryň biri. Anowran ahun bir müň dokuz ýüz on üçünji ýylda Magtymgulynyň ölen ýylynyň ýüzünji ýyly diýip, ýüzünji ýylynda şoň mazarynyň başynda sadaka berjek diýip rugsat isleýär, Irana gitmäge rugsat isleýär. Şol soňra şol bolupdyr, şoň dokumenti-de Ahundow diýip bir nimede frontda ölen bir türkolog bardy, magtymgulyşynas bardy, şoň dokumentleriň arasynda tapypdyrlar, şol bolan waka. bir müň dokuz ýüz on üçünji ýylda ýüz ýyl bolsa, bir müň sekiz ýüz on üçünji ýylda öldi diýip hasap edilmeli bolýar. Ýöne bu ahun bolany üçin ol ýaňky hijri kalendary ulanan bolmagy mümkin. Ol-da her ýüz ýylda üç ýyl tapawut edýär, azalýar. Şonuň üçin Türkmenistan döwleti bir müň bir müň sekiz ýüz onunjy ýyly Magtymgulyň ölen ýyly diýip hasap edilýär. Elbetde, Magtymguly uzak ýaşapdyr. Ol elli dokuz ýaşynda öldi diýip aýdýardylar, uzak ýaşapdyr. Oň uzak ýaşanlygy ol bir ýaşdan ýüz ýaşa çenli ýazan bir goşgusy bar, şol taýdan bilip bolýar. Men özüm ýaşanym üçin bilýän-ä. Ýetmiş ýaşda nähili duýýaň özüňi, altmyş ýaşda nähili duýýaň, hemmesi dogry. Biz dogruny ýaşan adam bolmaly. Ony ýazan adam. Hem-de bir müň ýedi ýüz togsan alty we bir müň ýedi ýüz togsan ýedi şo ýyllarda Zenubi diýen bir türkmen şaýyr bar, şo bilen aýdyşypdyr. Aýdyşan hatda goşgulary-da bar şolaň, hawa. Bu o-da gaty, ýagny bir müň sekiz ýüze ýakyn-da, uzak ýaşanlygy belli bolýar. Soňra elbetde Magtymguly öljegini bilip, meni daşary çykaryň diýip, Soňy dagyň döwründe ýaşapdyr şo wagtlarda. Şo Soňy dagyna çykarýarlar. Şona girenden soňra näler görüner diýen goşgusy. Bir gaty uly bir nemede goşgy. Şony ýazýar ölmänkä. Soňky goşgusy şo bolýar. Ol hatda Gara däli gökleň diýip bir bagşy şoňa saz döredýär. Näler görüner diýip şonda ýaly saz bar. Indi Magtymgulyň birden görnüşi hakda, keşbi hakda bir Aýhan Hajyýew bir goş nüme çekdi, surat çekdi. Iň owadan surat diýip kabul edildi. Ýöne ol Magtymgula meňzemeýär. Çünki garaýagyz, iri bir adam. Türkmene-de meňzemeýär. Ýöne iň dogry zady şoň telpegi. Telpegi şo döwürde telpek şona ýaly geýilýär. Magtymguly şony görkeziň. Magtymgulyny görenler bar. Bir müň ýüz on ýaşan bir ýaşuly ýaş wagtynda Magtymgulyny görendigini, Gyzylarbatda görendigini aýdýar. Şonda diýýär, Magtymguly bir kiçeňräk adam, saryýagyz, ak çekge, goýun gözli, seýşeň sakgally bir adam diýýär, şuny ýaly. Bir-de şu gün häzir oň garyndaşlaryndan Aty işan diýen biri bardy, wefat etdi. Şol şoňa kän meňzeýär. Şol kiçeňräk saryýagyz adamdy şo neme. Onuň ikinji biri Magtymgulyny Mekgede görüpdir. Magtymguly biri diýýär her gün bizden öň neme çyk ertir bilen namaza baranda bizden öň başga biri namazda dur metjitde diýýär. Olam sor, sorag soramaly bolduk diýýär, soradyk diýýär, şonda diýýär, sen kim diýemde men Molla Magtymguly diýip aýtdy diýýär. Molla Magtymguly. E, şu Molla, Molla diýýär Magtymguly, e, ol nämäni e, şu, e, mollalar türkmen e, däbi boýunça selle baglamaýarlar. Onuň üçin bu selle, Magtymguly selle duşman. Hatda şeýle bir goşgusy bar, Magtymguly başa baglap selleler, Aç böri deý ýortup niçe mollalar, Halaldan haramdan ýygnap gallalar, Her ne tapsa dynmay dyka başlady diýýär. Bir ýerde bu selle, selläni belli. Ikinji, Akyllar bar başa baglap keçeler. Içgin-içgin sorsaň, magny saçalar. Akmaklykdan özün bezäp niçeler, kellesine saran peşine degmez, kellesine bagan peşine degmez diýýär. Ýagny nämäni, ýaňky Sella halymy, hatda başga bir goşgusynda sogana meňzedýär Moralyň tegeni. Ýaman kyn görýär şony. Çünki bir entek adamlar Yani Türkmen däbinde, Türkmen däbinde molla telli bağlamaya. Ahun bolandan sonra bağlıyor. Hatta men öz kakam bir molla değil. İran'da molli molli. Onun pensiya çıkandan sonra okap onu tamamladı. Ahun bolandan sonra selle bağladı. Sal için. Yöne Magtymguly her biri şunu bir, bir zat pul alacak olup ýa-da hani bir özüne işte goýan belki halaldan haramdan ýygnap galdylar diýýär şo orak wagty şolaň paý alýarlar nimelerden şolary ýaman görýär. Ozam indi şoňa neme edip, Magtymgulyny selleli görkezýärler. Ol telpekli görkezýärler. O dogrudy. Indi selleli görkezmek nädogry şo şu wagt. Şoňa neme etmeýäň. Magtymguly bilen bi birinji gezek ölüminden az soňra Bir müň sekiz ýüz kyrk ikinji ýylda, bir müň sekiz ýüz kyrk ikinji ýylda Aleksandr Hoçko diýip, polşaly, deme, asly polşaly bir rus diplomat bir kitap ýazýar, Specimens of the popular songs of in Persia diýip, hawa, şonda Magtymgulynyň üç goşgusyndan söz edilýär. Ýöne Magtymgulyny tanadanda ýaman nädogry maglumat. Magtymguly diýýär, Tuka taýpasyndan diýýär, Tuka diýýär, teke diýjek bolýar. Tuka diýýär. Kakasy galtaman diýýär, kakasy Ala diýip, alym, uly adam, kakasy galtaman diýýär. Olar türkmenleň däbi boýunça diýe her türkmen özüni kabul etdir a ýigit bolanyny kabul etdirmek üçin neme bir ýesir tutup getirmeli oba diýe. Onsoň Magtymguly-da oň aýdyşy bilen bir birini ýesir tutupdyr, eli-aýagy bagly. Ýöne onsoň Magtymguly derýaň gyrasynda ýatypdyr, bu-da joşup, mine ony suw üstüne gelýär diýýär. Şonda ýaňky ýesir diýýär, şony dişi bilen çekip, uzaklaşdyrypdyr suwdan diýip neme diýýär. Magtymguly-da muny gowy görüp, soňra oba barandan soňra azat edipdir. Şonuň ýaly bir gürrüň bar, neme. Dogry däl elbetde, Magtymgulyň ony ýaly nemesi ýok. Magtymguly soňra bu goşgudan, bu nemeden soňra Wamberi neme Orta Asiýa gezmäge gidýär, özüne Hajy Reşit diýip türk dilini bilýär, türkçe gepleýär. e, ma nümelere ma türkmenlerden e, Masum Rahmana maglumat ýygnaýar. O da 1882-nji ýylda Masumyň 31 goşgusyny terjime edýär nemes diline. Hemmesi ýalňyş. Soňra e, türkiýeli bir ony terjime e, nemes dilinden terjime edende oň üstüne başga ýalňyşlar goýýar. Magtymguly dogry tanadylmaýar. Ondan Magtymguly indi elbetde kän önüme düşünýän gürrüňleri. Indi öz golýazmalary hakda biraz gysgaça maglumat bereýin. Birinjisi Magtymgulyň öz eli bilen ýazan golýazmasy ýok. Ýöne iri uly bir kitapdan söz edýärler, Magtymgulyň öz eli bilen ýazan. Hatda Zeliha Muhammedowa, men aňa Ankara uniwersitetinde mugallymkam, şol maňa hat ýazdy, şuňa Magtymgulyň şonuň ýaly bir golýazmasy, meň kakam diýdi, ondan soňra siz dädem diýip aýdýaňyz diýip ýazýar maňa. Şoň nimede diýýär, bir toýda ýa-da bir dabarada Magtym şu iri kitaby görüpdir, şony Magtymgulynyň golýazmasy diýip aýdýarlar diýýär. Şonuň üçin şony hälki uly bir kitapdan. Ýene Mertens diýip bir şarkiýaçy, o-da bir bir gysgaça bir makala ýazdy şo döwürde täze çykan Türkmenistan häzir ady Türkmenistan dälkä. Şonda o-da diýýär, o-da Gerkezde görüpdir şo kitaby. Soňra näme Kä wagtda diýýär, Aşgabada äkidip, kä nimeleri, goşgulary kopiýa edýärdiler diýýär. Şonuň ýaly, o-da bir maglumat berýär. Soňra şol kitap ýok bolupdyr. Sebäbi şol döwürde sowet döwrüniň başlanyna, komunizm başlanyna Şo nirede arap elipi bilen ýazylan kitap görülse, şony alyp ýakýarlar, köp ýakypdyrlar. Hatda Mänede bir molla şeýle rus alyma şo nemelerine ady ýadyma çykdy. Şol şoňa aýdypdyr, men kopiýa etdim, dogry bir Magtym Gulyny diýip, ony palan molla berdim diýýär, soň ol molla kitaplary-da ýakylypdyr, mysal üçin. Şonuň üçin, ýok, ondan soň Magtymyň özüniň birine dikte eden kitaby bar, o-da bir köwek, dagyň içinde köwek galyp, şo taýda ýaşaýarlar eken, o taýda ot çykyp, o-da otda ýanypdyr. Ýöne Durdy Molla diýip Biriba Magtymynyň ýakyn dosty şol kän kitap neme Magtymynyň goşgularyny ýygnapdyr, o taýda galan goşgulary-da ýygnapdyr. Bir diwan çykarypdyr, Magtymguly diwany çykarypdyr. Soňra ýene Garadäli ýok, Gara bäbek diýen biri ýazypdyr. Gara bäbegiň soňra agtygynyň ady Gara bäbek. Şonda bar, häzir bu ona çenli bar şol bir ynam edip boljak näme golýazma. Ýöne köp göçürijiler nämäni göçürende käbir zatlary özleriçe düzeldipdirler. Düzeldendigi ýalňyşlyk demekdir, ýalňyş köpelipdir. Ýa-da sanap bolmajak ýaly geň-geň zatlar bar. Mysal üçin, gyl hem, pil hem durar, baglasalar gyly bile diýýär. Gyl bilen pili saklap bolarmy? Boljak zat däl. Ondan soňra görsem, ol arapça gul sözi bar. Zynjyr, ýagny boýun, boýnuny aýaga baglaýan kündeli zynjyr. Gul hem bar, gul. Şony gul diýip okaýan, okamany bilmeýärler. Ýa-da erkekden, erkek erkekden bogaz galar diýen ýaly bir, bogaz galmaly däl diýen ýaly bir söz bar. Degişiksiz bir söz. Soňra men bu nämedir diýip neme etdim, arapça bogz sözi bar. Bogz diýmek, öýkelemek diýmek, ýagny öýkeleklik bolmaly däl manysynda ulanylýar. Bogz, türkmençede aýdylanda bogz ol iki ýa-da çekimsiz ýylyny aýdyp bolmaýar, arada bir çekimli gelýär, boguz, boguz diýip geçýär. Şo boguz diýende kafiýa-da dogry çykýar. Soňra iň gülkünç nemesi bir goşgy bar diýseler atlan ha atlan bagyşlaň biraz geň söz bar men aýtmaly bolýar şony dogry aýtmaly bolýar diýseler atlan ha atlan süňk çenäp ir göte syrtlan ýok uny gaýrata gatlan lagnat goýma riş üstünde indi ol syrtlan diýýär Soňra analiz edenlerinde syrtly niýe her süňki iýjek bolanda öň öň götüne çenäp ondan soňra iýýär diýýär. Hawa. Böwrüň göz öňüne getir bir syrtlan hä muny göreý aý bu ýa bolmady bu ha hä bu boljak muny iýsem boljak diýen ýaly bir hili bolmajak zat hawa. Ondan soňra Men Türkmenistana kam bir goýsa golýazma bar. Ýöne Magtymly golýazmalaryň iň gadymkysy diýip aýdýarlar. Şo taýda gözüme tötänden ildi şu gonime. Diýseler atlan-ha atlan, suwluk çeýnäp göýä aslan. Suwluk çeýnemek, suwluk, agyzdyryk diýmek. Suwluk çeýnemek-de bir idiom, gary elmek, gujur etmek. Şonda onam özüň gary gelip, göýä arslan ýaly, bir arslan ýaly gaýrata gatlan diýýä, özüňi utandyrma diýýä şo neme. O hatda bir mugallym soňra ýazypdyr maňa, men studentlerime düşündirip bilmeýärdim şony. Ýusup aga muny ýazandan soňra düşündim diýip, şeýdip etdiler. Şurada ozam bir adyny aýtmaýyn, biri maňa neme baýrak, Magtymguly baýragy berildi. Şol özüçe analiz edýär. Bu diýýär, beýik akyldarymyz diýýär, götüňe sygmajak işi etmeli-dä diýip aýdýar diýýär. Ol ol başga wagty muňa näme gaýtdy? Hawa, şunuň ýaly ýalňyşlyklar bar. Humsuň ülkesine dolmak ýaraşmaz diýýär. Humsuň ülkesi diýen bir ülke ýok. O ülke nähili dolýar? Ýagny hiç bir geçiksiz ýa munem etmeýärler. Şony dolmak diýen başga bir başga bir zat aýtýar. Aslynda o söz dalmak. Ony men tötänden bir golýazmada gördüm. Nemäniň hamsanyň kölüne dalmak ýaraşmaz. Hamsa diýýäni Eýranyň gündogar günbatar gündogar günbatar tarapynda nämä ýakyn. Wan Türkiýä ýakyn. Şu taýda bir neme köl. Şu kölde duzy kän dalmak bolmaýar, ýagny çümmek bolmaýar. Şony Oňa şu şu taýdan başga bir netijä geldim. Ol hajyň ýoly, Mekgä gitmegiň ýoly. Magtymguly haja gidipdir diýýär. Her kim soraýar gitdimi? Gitdi elbetde. Ýagny görenler-de bar. Hany oň Keşbini aýdýardy. Biri, men dünýä ertir bilen Mekgede mesjide baramda, menden öň biri mydam bar görünýärdi. Şoňa soradym, kim sen diýdim, men molla Magtymguly diýip aýtdy. Özüne molla Magtymguly diýýär. Şol Mekgä gidenini Goşgularynda men arzuw edýärin haja gitmek arzuwym bar diýip aýdýar. Şo şondan görünýär. Men ony lingwistik taýdan ýagny subut etdim. Ýagny şo taýdan. Çünki o ýerden aňryk biraz gideňde Hijaza barýar. Onda Hijaza aňryk Mekgä barmak dogry. Indi nemelerde şuny ýaly neme kän. Ýalňyşlyk kän. Magtymgulyň öz durmuşy hakynda gysgaça, Ol kän azap çekipdir. Mysal üçin, iki dogany bar. Doganlaryndan biri Abdylla Owganystana gidýär. Ol soňra öwrülip gelmeýär. Öldümi, galdymy belli däl. Ondan soňra ýöne gelşiksiz bir zat aýdýarlar. Şoň aýalyna diýýärler Magtymgula dakypdyrlar diýýär. Bu dogry däl, şerigat tarapyndan dogry däl. Şol jesedi görülmese, şoň maslygy görülmese, oňa neme edip bolmaýar. O öýlenme bolmaýar. Ondan soňra oň inisi neme Mämmet Sapa Soň yzyna gidýär. Indi yzyna gitmek üçin Iranyň Ýezd şäheri bar, şo tar iki ýol bar. Biri Sist iki ýoldan nime Afganystana girýär. Soňra o barypdyr şo şo ýere. O taýda görse bir tarapda neme bar, gajarlaň Patyşasy we Agyrdan Nedir şaň adamlary bar. Ikisi-de bular türkmeniň duşmany, görseler öldürýärler, türkmenler gorupdyrlar, näçe gerek oňa. Ozam bi o taýda bilinmeýärdi şu wagtça çenli, täze maglumat. Bir nemede şo, şo döwür, şo döwürekde Niýaz şäheriniň, Erdekan şäherinde, ýo, Ýaz şäherinde, hawa, bir neme bolýar, halk aýdymy ýaryşy bolýar, konkursy bolýar Eýran boýunça. Şonda türkmenler mydam birinji bolýar. Şonda birinji bolanlardan näki neme bir türkmen oglan şol toparynyň adyndan çykyş edýär. Şonda diýýär ki, biz aýdymlaryň köpüsi Magtymgulydan boldy. Aldyk, şo Magtymgulynyň dogan-garyndaşlaryna salam aýdýarys diýende, biri şonda turup gelýär, bulary gujaklaýar, barybir Aly Magtymzada diýip biri. Ol şol gürrüň berýär, şo ýanky nimäň, Mämmet Sohaň şo taýda galyşyny. Ol aňry gawalyşlary geçip bilmänsoň şu hali galypdyr. Adyny üýtgedipdir, Rabi diýipdir adyna. Onuň soň oglalaryna tabşyrypdyr, şu patyşalara hiç özüňizi belli etmäň diýip. Olar-da öz oglanlaryna şindi nesil-nesil şol ýaňky Rabi diýen ýaňky Magtym, Aly Magtymzade Çellim O-da kakasy kakasyna düýşünde görýär, şunda açyp bilersiň diýýär kakasy. Şondan soňra näme diýerler? Şu wagt Mämmüstafanyň mazary şo-şo ýerde bar şu wagt. Ýa şu wagt şeýle bilinmeýär, Magtymguly şoň nirä gitdigini bilinmeýär. Indi, indi bilinýär. Oňa hatda şolar näme, ýaňky bi Magtymgulynyň garyndaşlarynyň galan ýerini Jelgelana baryp, şolar bilen tanyşýarlar. Magtymalizadan gyzy bilen Garyşanyň ogly neme, Abdylla öýlenýärler. Şolar aragatnaşyklary bar şu wagt neme, ýa geň zat Magtymguly. Olar indi Tama bütin bütinleý pars bolupdyrlar, şaý bolupdyrlar, hatda türkmenler geň galypdyr, gara gara çadyrlar bilen gelipler bilen teknemeler, o geň galypdyr, ýöne ylalaşypdyrlar ýani nemeler gowy. O indi şon ýaly ýaňy nemäni aýtdym, Hä, Magtymgulyň birde geň Magtymguly eden işlerinden biri bir gezek üç nohur nohury tutupdyrlar. Şo üç nohury elinden almak üçin parslar tutýar, şaýylar tutýar. Olar Magtymgula haýyş edip sen şu neme etdi bir ýoluny tapdyr şolary azat et diýipdir. Magtymguly şaýylaryň on iki ymamy hakynda goşgy ýazýar. Ozan baryp şony okaýar. Ýaňky ýaňkylar haýran galýar. Bu eşitmedik zatlar ýa bu mukaddes bir neme diýip Magtymgulyň guşagyny gyzyl bilen dolduryp iberýärler. Ondan soňra Magtymgulyň öz nemesini ýaňky maşgalasy bilen ejesi bilen hatda aýal doganyň adamsy bilen şolary bir gün tutupdyrlar. Onda-da bize diýipdir, Men şaýyr, indi şaýyr bolsaň diýipdir, ertir men ýygnaýan, sen goşgy goşgy okap ber bize diýende, o ýene-de şol Bagyşla bizini diýip, on iki ymamy, her ymamy, her bentde bir ymamy tanydýar. Olaň-da bilmeýän maglumatyny aýdýar o tada, haýran galýarlar. Şonda-da neme edýär, azat edýär. Hatda oň ejesi zeýrenipdir, Onuň men muny ýaly agap, maňa hyzmat edýärdi, indi men pytada hyzmat etmeli bolýarmyn, o bolmaýar diýende, geň bolýa sen gidiber daýza diýipdirler, o hem basyp ýene birini özüň bilen äkidip bilersiň, o kim äkitjek diýende, o giýewsini, Aliýa, Magtymguly diýmeýär. Soňra Magtymgulydan soraşýarlar, o näme diýip seni çagyrmady? O giýewsini dili ýok zat bilmez men dilli adam dilim bilen bir ýol taparyn diýip şony bilýäni üçin edipdir diýip neme edýärler şuny ýaly nemeler bar elbetde gürrüň kän soňra Magtymgulyň goşgulary ýaňky ýalňyşlyklary bilen Şeýle çap edilýär. Çünki käbirleri düzetjek bolýar. Ony üstüne ýene bir ýalňyşlyk goşýar. Mysal üçin, ýaňky Belki Meňli goşgusy bardyr şonda. Neme

Oňda sebäbini men tapdym. Ýaryşa üç meçe diýen asly men pikir edip tapdym. Ýagny neme? Ýara ýaraşar uş munça, ynha şunça. Öňünden aýdýar-da, men ganly ýaş dökdüm diýýär, gözümden diýýär. Oňa ganly ýaş dökmek ýaraşar diýýär. Şony aýtjak bolýar. Uş munça. Uş munçany bir görüp, aý, muny ýa-da türkmençede ýok, bi üçmüçedir diýip, üçmüç, üçmüçe ýazýar. Soňra ikinji baýa bir göçüriji ony üç sözüni arapça şeýdip ýazýar, gyşyrak ýazýar, o-da sür sözüne meňzeýär ýazan üç harpy arap elipbiýinde. Oda bir ýalňyş diýýär, bir sürmeçe diýýär. O bir manysy ýok. Ýara ýaraşar, sürmeçe diýen bir zat ýok. Sürme bar, sürmeçe diýen bir zat ýok. Oňa şun ýaly nemeler kän, ýalňyşlyklar kän. Dur şundan biraz içeýin. Ýöne iň uly ýalňyşlyk bir müň dokuz ýüz kyrk bäşlerde Gylyç Billiýew diýen biri, bi filosofiýa professory. Şol kakam Buharda okaýanka diwara biri çüýi kakypdyr, çüýk kakanda diwar açyl ýykylypdyr, Bägül we açylypdyr, şoň içinde üç kitap çykypdyr. Biri Nowaýynyň goşgulary, biri Firdöwsiniň goşgulary, biri-de Magtymgulynyň goşgulary, golýazma kitaplar. Şu golýazma kitapdaky goşgular diýip öz ýigrimi iki ýüz on alty goşgusyny Ylymlar akademiýasyna satýar. Ozam olar satyn alandan soňra golýazma nirede diýdim, golýazma ýok, men ony diýýär Marydan bazardan ýygnadym o goşgulary diýýär. Soňra başga-da şonuň ýaly gürrüňler berýär. Ýöne şony satyn alyp, satylypdyr Ylymlar akademiýasyna. Ylymlar akademiýasyny satan adam, indi bu jogapkärçiligi bar da, Magtymgulynyň goşgulary bolmadyk Magtymgulynyň goşgularyny Magtymgulynyňky diýip satmak uly, mine, jürm. Olam bir. Bular neme bir komitet gurýa, sekiz adam dördüsi ylmyra akademiýa işgärlerine dördüsi magtymgulyşynas. Içinde Aşyrpur Meredow ba, ondan soňra Garryýew ba, Mäti Kösäýew bar, birde Zeliha Muhammedowa. Bular da magtymgulyky dälýa, dörde dört galýa. Şondan güman edýän Garryýew Yani Aşurpur aýdýan muny. Aşurpur muny ýazdy. Yani mele Aşurpur şu aglaň biri. Yani men eşdip nime etmedim yani. Ýazyly nime bar, metin bar, tekst bar. Şol aýdýa, ozam birine gyssap bir ýagdaýy bar. Etmeseň şuny biz şeýleris, beýleris diýip, o-da gorkup gol çekýä. Bäşe üç, şo goşgy iki ýüz on alty Şu goşgy Magtymgulyň goşgusy bolýar. Nime, Gylyç Mülliýewiň öz eli bilen ýazan goşgusy. Içinde geň zatlar bar. Magtymgulyny biabraý etmek üçin. Mysal üçin, Magtymguly san bolsam diýip bir goşgusy bar. Şonda diýýär, men diýýär, Jelaleddin Rumy ýaly bir goşgy bolsam, näme bolsam, palan şahyr ýaly bolsam. Magtymgulyň aýtmajak zatlary. Magtymgulyny kiçeldýär şol. Ondan soňra birde Türkmeniň diýip bir goşgusy bar. Magtymgulyň Gürgeniň diýip goşgusy ýa ýani Gürgeniň redifli diýýärdi. Gürgeniň sözi tekrarlanýar. Şo Gürgeniň ýerine Türkmeniň goýýa. Arasyny doldurýa. Indi sen men wagtymyz barmaý? Şony tapsam ştaýda. Hawa. Türkmeniň diýen goşgusy şony soňra nemede tapdylar. Ýa şoň öz eli bilen ýazan goşgusyny çykardylar bolşy ýaly. Üýtgetmänis kän üýtgetdiler. Düzeltdiler birnäçe ýerini. Üýtgedilmedik ýerini şe, şeýle başlaýar. Jeýhun bahri, deňizi Hazar arasy. Şeýdip ýazýar, ýazypdyr. Jeýhun bahry diýmesi Amu derýa, derýaýy bahr diýýär araplar, Amu derýany Jeýhun bahry diýip neme edipdir, hawa. Ozam ýalňyşlyklar dowam edýär. Hak sylamyş, bardyr onuň saýasy. Hak hormat edipdir diýýär. Uly kiçä hormat etmez, kiçi ula uly hormat eder. Hak kime hormat etsin? Ondan soňra bardyr onuň saýasy, onuň saýasy-da şu wagtyň Gafurow diýýäni Kommunist partiýanyň birinji sekretary. Çünki gadym araplaryň bir sözi bar, Zellallahu

Olahyr kükeýip bar kurar ambaryň ysy. Ambaryň ysy bar kurmak ýyldyramak diýmek. Mysal üçin, bar kurmak ýazyk neme ýyldyrym çakmak şo bar kurmak manysy bolýar. Ys bar kurmaýar. Ys bar kurmaýar. Soňra men barlap otaýda sorasam, Maryda şeý diýilýän eken. Nebede Gylyç Mülliýewdi maryly. Ondan soňra Magtymgulyda bolsa Bark urar asmanda baran eglenmez. Gök ýüzünde ýyldyrym çakar, ýagyş-da durmaz diýýär. Şony aýtjak bolýar. Başga bir goşgusynda bark urmak şo-şonuň ýaly geçýär. Ondan soňra küren tutar diýip bir gelşiksiz bir sözi bar. Onuň Soňra ýene bir Görogly bilen nimesi bar ony. Ha. Ha, neme diýýär? Alamana ýörär ýoly türkmeniň diýýär. Indi bu Magtymgulyny erbet bir adam görkezmek üçin birinji neme? Alamana ýörär ýoly türkmeniň. Türkmenleriň işi alamandyr. ony münüp çapmakdyr. Seýdi köke Magtymynyň aýtmajak zady. Ondan soňra Gözüm gaýra düşmez, göwün eglenmez, Magtymguly söýer. Ýene bir näme bardy, ony görmändirin men. Nirede ol? Görogly gardaşy serhoşdyr, seri diýýär. Serhoş piýan diýmek. Sözlükde bar. Serhoş piýan diýmek. Serhoş ser kelle diýmek. Agyrlymy? Hä, şuny gutarýan, gutarýan, hawa. Serhoş ser. Adamyň kellesi serhoş bolmaz, özi serhoş bolar. Görogly gardaşy serhoşdyr. Bular ikisi elli gram içýän ýaly bir zat bolýar. Yzly aýlana. Onuň şony bu şeýdip Magtymgulyny ýamanlaýar. Şol döwürde bir müň dokuz ýüz segsen üçünji ýylda kiçijek bir kitapça çykarýarlar. Şu Türkmen Magtymgulyň şu goşgusynyň on bäş respublikada her kim öz diline terjime etsin diýip ýazýarlar. Şonda her kim dogry göni terjime edýär şu sadakyny. Bir täjikler türkmenleri şeýle owadan, şeýle gowy adam diýip, o türkmenleri ulaldyp ýazýar. Bolýar-da indi soraglara galsyn. Wagtymyz boldy. Aýt.
Ýusup aga, sag boluň, şeýle gyzykly maglumatlary berdiňiz. Şu Magtymgulynyň özüne degişli we degişli bolmadyk eserlerini nirden alyp bolar, nädip bilip bolar? Gowy, indi men ýaňy-ýakynda Şu wagt ýaz ingilisçesini gutardym, türkmençesinde gutardym. Ýagny Magtymgulynyň goşgularyny, hakyky Magtymgulynyňky bolan goşgularyň türkçesini, türk dil, biri ingilis dilinde, biri türk dilinde. Türk dilinde ýazýan sebäbi türkler Magtymgulyny tanamany, türkler Magtymgulyny başgalaryň goşgulary bilen tanapdyr. Onsoň bir ýönekeý şaýyrmyka diýerler. Ýönekeý şaýyrmyka diýerler. Soňra men ýörite Facebookda käbir goşgularyny türk dilinde we kapiýaly, edil Magtymguly öz goşgulary ýaly gelip, okap gördüler, haýran etdiler, biz bilmeýärdik diýdiler, Magtymguly Ýunus Emre Garajaoglan ýaly bir şaýyrdy, bu nähili bolýar diýip, Oňa bizde owalky terjimelerini okadyk hiç bir zada aňyr düşünmedik diýdi. Diýip neme diýýän. Owal terjime edenler türkler ýa türkmençe gowy bilmeýärler. Ozam şahyrlykda ýok. Mende-de birden şahyrlyk döredi. Şu wagt edil Magtymgulyň ýüz kyrk bäş goşgusyny goşgy görnüşinde terjime etdim. Ýene bir ýüzsini terjime eder. Göni Magtymgulyky bolan. golýazmalardan çykan, hawa, çünki ýaky soň wagtlarda ölmäkä aşyr pul meredik pahyr, şo-ol näçe on bäş ynanyp boljak golýazmalardan şolary deňeşdirip, ýagny ýaňky edision kritik, diakritik, tankydy tekst edip ýazypdyr, onsoň bir ýazýar käbir Magtymgulyň aýdyşyny ýazýar, Palan nusgada şeýle ýazýar, palan nusgada şeýle ýazýar. Käbir wagt görýän aşakada görkezen nusgadakylar dogry çykýar. Olary da düzeldip şeýdip şo taýdan alýan mazmuny, hakyky mazmuny goşgulary. Hawa. Şo inşalla ony çykyp soňra türkmençesini de ýazmany planlaşdyrýan.

Aşgabadyň aksenti bilen okaýarlar. Magtymgulyň dili aýry, Magtymguly Etrek-Gögeniň dili. Hawa. Şoňa görä okarlar. Tanamak diýme, Magtymguly tanamak diýmeýär, tanymak. Hawa, mysal üçin. Tanamak nädogry. Men gowy görmeýän nemäm, nädogry. Ony ýazan zat ýok. Okap, okamak diýerler. Ýöremek diýýär. Ony ýöne ýöremek diýýär, ýörüş diýýär. I bilen aýdýar. Bu näbili? Okamak diýýär, okaýjy diýýär. Okyjy diýilýär hem okyjy. Ýagny nime-de bir ähti ýok. Käbir nemeler bar, işlikler bar, şu o-a ýüzünden şony alyp bilmändirler. Oňa. Şony ýaly, şonuň üçin dogry okamaly, ýagny bütin mesele şol. Howa.
Ýutubdan soraýarlar, Abdyrahman Meredow, Salam Ýusup, Ýusup agadan Magtymguly bilen Meňliniň arasyndaky hakyky bolan zatlar barada soraýyň, sebäbi köp tapawutlanýan maglumat bar diýýär.
Meňliniň esasy ady Meňli däl, Ýaňy beg. ýaňy we Meňli Magtymgulyň belli etmezligi üçin oň ýaňagynda bir meň bolmaly. Owadan bir gyz, sowatly hem-de erkekleň edip bilmeýän işini edýär, at münýär, ok atýar, odun owradýar, şonuň ýaly güýçli bir aýal. Ozan bir Magtymguly bilen arasy gowydy. Ýöne Magtymguly biraz 18-19 ýaşynda bolmaly şu wagtlar. Hem bir tarapdan okaýar nemede. Hywoda okaýar şu wagtlar. Olam gelip gidýär şu özi şu ta öýde ýokka Hywoda ka şu yzyndan Ony Şyhym Harpyk diýen biri ogluna alýar. Ol baý adam. Kakasy Magtymgula berjek bolýar gyzy. Ýöne ejesi puly bar diýip oňa berýär. Onuň hatda başga bir Hanaly han diýip biri bar. O-da Mehmet diýen ogluna berjek bolýar. Oňa-da bermeýär. Ýaňky Medet pälwan ýa-da Meňliň kakasynyň adyna o-da berjek däldi. Onsoňra Hanaly Hanaly han Nedir şaň türkmenleriň arasyndaky wekili. Şoň bir döwlet ýaly şo wekili şoň nimesi bolýar. Ýaňky bir şäher häkimi ýaly bir zat bolýar-da. Ol şol gyzym ogluma gyzyny bermedi diýip, nämäni Medet Pälwany türmä atýar. Türmede ýatyka Eýran tarapdan nämäň bir wekillerinden biri gelýär. Nedir şaň wekillerinden biri gelýär. O diýýär Medet Pälwan welin näme diýip sen türmede ýatyň. O da diýýär gyzym bermedim şonuň üçin meni saldy diýýär. Bu syýasy bir zat däl bu bolmaz diýip ony çykarýar. Oň sen näme işleýäň diýýär. Ondan soňra o-da diýýär, men seýis diýýär-de. Oň şol kän atlary bar eken. Şu atlaryň arasynda iň gowusyny özüňe saýla diýýär. O-da bir ýykygrak bir taýy neme diýýär, saýlaýar. Ozam o-da haýran galýar, şo iň gyýmatly, gymmat bolan nemesi şol. Ony alýar, soňra nemäni çykarýar. türmeden türmä gidýär. Muny diýýär çykar diýip oňa buýruk berýär. Soňra gidenden soňra ol taýy oň elinden alýar Hanaly han. Soňra Nedir şa ölende türkmenler aýak alyp Hanaly hany öldürýärler. Hanaly hany öldürende ýaňky içi ýanyp ölen Medet pälwan şoň ganyny içýär. Ganyny içipdir ölýär, özi-de ölýär. Şon ýaly bir hekaýalar bar. Hawa.
Şibli kibi daglary ýandyrdygym bilmezmiň diýen ýazgy Şibli baba mazaryna Garrygalada bar diýýär. Bu goşgy barada maglumatyňyz bar bolsa aýdaýyň. Hawa. O goşgy elbetde bir gün Magtymguly Hiwada bir Şa Gurbat diýilýär, ýa Mämmet Nazarmy, şonda bir Nazar ýaly bir ady bardy, türkmen pir bar, şo bilen baryp tanyşjak bolýar. Gapysa barýar, onuň gapysynda goragçylar bar, ozam näme gerek diýende, men diýýär, şu neme bilen, o bilen bir duşuşmak isleýän diýýär, olar habar berýärler. Olarda oda jebrim ýaly ýaňrap ýören şahyrlar bize gerek däldi. Olam şonda Magtymguly aýrylyp gidip şu goşgyny ýazýar, Bilmezmiň goşgusyny ýazýar. We ol ok nämediki, onda kän diňe şibli däl, Eýran edebiýatyndan, arap edebiýatyndan kän bir referans bar, ýagny neme, iňlisler aýdyşy ýaly. şu falany bilmezmiň, ýa-da falany şu kitaby okadyňmy, şu kitaby okadyňmy diýen ýaly. Ozam ol alýar, goşgyny okaýar, agzy açyk galýar, men näme etdim men diýip özi haýran galýar. Eýsem yzyndan gidýär Magtymguly. Yzyndan gidýär, şol nemede ýetişmeýär. Soňra ne wagtymyz şu ak tokaý diýen ýere şu ölen ýyl tokaý, tokaý sözüne bir üns beriň. Tokaý sözi agaçlaryň bolan ýeri däl. Tokaý diýmek Magtymgulynyň dilinde, meň-de dilimde şol. Bir bir tümmegräk ýer, şoňam aşak demä dogry inýär. ýaňky bir derýaň gyrasyna, suw akar soň gyrasynda ol şol hali düz ýer bolýar, şo saýy gargy gamyş zat bitýär, şoňa şo saýy tokaý diýerler, şu wagt Agdemäň galan ýerinde tokaý ýok, şu ak tokaý diýilýän, tokaý diýen bir zat ýok hawa, o bir ýalňyşlyk, tokaý Aşgabadyň dili, o bir tokaýda Magtymguly ölüp, Tokaýlary bardyr, gargy gamyşly. Tokaýlarda agaç bardyr, gargy gamyş bolmaz oňa. Ýagny bu-da gargy gamyş diýen şol suwuň gyrasyndaky. Etrek bilen Gürgen suwunyň birleşýän ýeri. Şol taýda hatda Etrek suwunyň nemesi ajy. Ondan soňra Ýaňky gürgeniňkide süýji bolsun. Ajy suw bilen süýji suw gowuşýar, soň ajy gowşan diýerler. Soňra o hajy gowşan bolupdyr. Hajy gowşan hakynda kän zatlar özlerinden bejeripdirler. Şondan haja gitjek bolup barýaka Magtymgulyň öýlerine barypdyrlar. Onda onsoň aý indi biz haja gitdik, indi haja gowuşdyk. Diýen ýaly bu ady Hajy Gowşan bolupdyr diýip şeýdip hekaýa bar. Dogry däl. Ajy Gowşan, Ajy Gowşan ýa ýene bir zat Gowşan manysy bar. Hawa, aýdyber. Sorag,
Professor Gurbandurdy Geldiýewiň pikirleri bilen ylalaşýaňyzmy diýip sorapdyrlar. Pikirleri hakda Instagramdan gelen bir sorag. Gurbandurdy Geldiýewiň pikirleri bilen ylalaşýaňyzmy diýip. Men ony okamadym, bilmeýän.
Men başga bir sorag soraýyn. Ýusup aga, indi şu Magtymgulyň goşgularynyň, hany Bagyşla bizni diýip garaşsyzlykdan soň bir kitap çap edildi, Magtymgulyň goşgulary diýip, öň çap edilmedik goşgulary. Indi siziň aýdyşyňyza görä, belli bir iki ýüz näçe sany goşgusy bar diýýäňiz. Indi şo goşgular näme üçin şu wagt saýgarylanok? Gylyç Mülliýewiňkiden ýa-da başga kimden goşulan bolsa, şu Magtymgulyňky ýa-da başgalarynyňky diýip, inte indi näme üçin şolar saýgarylanok? Şu ýaňky men ýadyma şol ýene bir önemi bar maňa bir goşgyň suraty bar şony ýokary ekrana berip bolarmy? Ikinjisini. Suratyň aşagynda. He? Ah, hyýalym diýip ýazýar üstünde. Ha. Şe aýtjak bolýanym şo nemäň bir goşgusynda, soň ýazan goşgusynda ýaňky bir goşgy ýazýar, eli bäş, bäşlik bentler, on bent, iki bent, on setir. Ondan soňra şu goşuň başlaryna birinjisi M, ikinjisi I, üçünjisi G, B, G, I, M, ýagny Gylyç Mülli diýip adyny ýazýar, akrostik diýýärler ýa iňlisçe, Gylyç Mülli. Indi Gylyç Mülli ölmäkä men Magtymgulyň medeni mirasyna nime etdim, Näme diýer, agram, agram saldyp, bir etmelidim bu işi diýip puşmanlyk duýýar. Ýöne adamlar näme üçin şo, şony Magtymgulydan-da gowy görýärler? Eger ylaýta nimeler-de ony käbir hökümetdäki, döwletdäki nimeler, belki käbir töwerekdäki adamlar olar-da gowy görýärdi. Hatda ýaňy soňky çykan goş, goşgular Soňky çykan goşgular Magtymgulyň iki ýüz ýetmiş bir goşgusyny çap etdiler Türkmenistanda. Şo goşgulaň diňe segsen üçüsi Magtymgulyňky. Galany hiç Gylyç Mülliňki bar, iki ýüz on alty, ondan başga-da ýene iki ýüz goşgy-da başgalaryndan wagtynda giripdir golýazmalara. Şony düşünmäni Magtymgulyňky diýipdirler. Hä, bir gezek Birde Mag Türkmenistanda şeý şeýle bir neme bar, Magtymgulynyň goşgularyny köpeltme meýli bar. Hatda men şony ýazýan ýaşuly bardy, şondan soradym, näme diýip, nähili saýlaýaň diýende, Aý, şu goşgyny ýazan adam adynda ýa Magtym, ýa-da Guly bar bolsa, Magtymguly peýda ýassy. Hawa, hawa. Oňa şeýdip, indi men şu ýazan kite iňlisçesine-de Türkmençesede Magtymguly Pyragy bolmadyk goşgular hep spisagyny berdim. Iki ýüz demäkini, Gylyç Müllüň iki ýüz on alty goşgusyny aýry, başgalardan, işte, Gaýybibi, Talybibi, Seýidi, beýlekiler, olardan geçe olaňkylary-da aýry, iki toparda şolary berdim. Ýagny Magtymgulyň goşgulary bolmadyk goşgular spisagy başlataýyn. Bolýar.
Sag boluň, men gyzykly gürrüňiz üçin. Men gysgaça sorag özüňiz hakda, meselem, şägirdiňiz barmy, şu bilýän zatlaryňyzy geçirmek üçin başgasyna, şonuň ýaly özüňiz-de şägirt ýetişdirýäňizmi?
Ýok, ýetişdirmek kyn. Men Türkmenistanda bolsam, belki ýetişdirerdim. Ýöne Türkiýede, Amerikada başga ýerde ýetişdirmek kyn ho ýa nime edýän. Hä şu wagt biri boldy ho bir türkmen oglan ýagny o türkmen o Iran türkmenlerinden Ýakup Rahimi ol nime Magtybulin stilistigi stili hakynda doktorlyk nimesini kän maglumat topla ýygnady. Ýalňyşy-da bar, ýöne gowy, gowy bir tez, tezis ýazdy. Indi şony çap etdirjek bolýar. Türkiýe türkçede çap etdirip bilmedi. Pars diline terjime etdirip, birini Eýranda çap etdirjek bolýar. Ýöne bu kömegim, ýagny ýetişdirmedim, ýöne kömegim boldy. Bir şo bar, başga-da ýok ýa-da hany biler.